Kriştianu Ronaldo Mançester Ýunaýtedden gitjegi barada resmi interwýu berdi. Ondan başga-da Ronaldo ol beren interwýusynda klubuň ýokary başlyklaryny, klub baş tälimçisini we käbir futbolçylaryny hem tankyt etdi. Ähliňize salam dostlar, E-Star Studio hem-de Türkmen Sport TV kanaly bizi gollap täzelikler çykarmagymyza itergi bolýan futbol muşdaklary üçin bu interwýuny türkmen diline terjime edip siziň dykgatyňyza ýetirýär. Şu wideomyza siz üçin mugt bolan laýklary basyp hem-de teswirlerde öz pikirleriňizi ýazyp galdyrmagyňyzy haýyş edip wideomyza başlaýarys. Kriştiano Ronaldo futbolda kyn günleri başyndan geçirýär. Mançestere dolanyp geleninden bäri onuň üçin düzümde kän bir orun ýok ýaly. Ol oýunlaryň soňuna çenli garaşman meýdany terk edýär. Köplenç bolsa baş tälimçi bilen jenjelleşip, ätiýaçda gaharly we närazy bolup oturýar. Ýöne bu ýagdaýlar uzak wagt dowam etmejegi Hem üçin bellidi. Düýn Kriştianu Ronaldu Bears Morgene interwýu berdi. Interwýusynda Ronaldu kluby we tälimçilerini, oýunçylaryny, habar beriş medialary we klubyň käbir öňki oýunçylaryny masgaralap tankyt etdi. Iň möhüm Ronaldu otuz iki sany baýragy, şeýle-de bäş sany Altyn top, köp gezek Çempionlar ligasy ýeňişi we dört sany ligada ýedi sany çempionlyk hem-de Portugaliýa bilen Ýewropada çempion bolandan soň özüne görkezilen hormatsyzlyklary barada şeýle diýdi, Durmuşymdaky iň agyr döwür. Kriştianu Ronaldu geçen ýyl şeýle bahalady, Mançester Ýunaýted maňa hyýanat edýän ýaly duýulýar. Näme üçin men bu barada interwýu berýärin? Esasy adamlar hakykady bilmekleri zerur. Hawa men özüm hyýanat uçran ýaly duýýan. Geçen möwsümde hem şeýle boldy. Ähli amatsyzlyklary sebäpkär edip meni görkezýärler. Ol şeýle-de klubyň şowsuzlyklarynda ony aýyplaýandyklary üçin biynjalyk bolýandygyny aýtdy. Ronaldo ýylyň içinde üç sany ýollary kesýän Mançesteriň tälimçileri barada hem şeýle diýdi. Oly Gulnar Sulşer, ol meniň dostum, mende oňa hormatdan başga zat ýok. Ralf Rangnick, ol on ýyl içinde ýeke gezek hem tälimçilik etmedi. On ýyllap tälimçilikden uzakda bolan adam nädip Mançesteri dolandyrjak bolduka? Men şoňa haýran, men ol barada öň hiç ýerde eşitmändim. Klubuň şu wagtky tälimçisi Erik ten Hag. Men oňa hormat goýamok, sebäbi ol hem maňa hormat goýanok. Eger sen maňa hormat goýmasaň, men hem saňa hiç haçan hormat goýmaryn. Sen nähili salam berseň, menden hem şoňa görä waleýkim eşdersiň diýdi Ronaldo. Şeýle-de ol Rooney barada hem kesgin jogap berdi. Ol meni näme üçin beýle tankyt edýänini bilemok. Belkem, ol futboldan gaty ir gideni üçin. A men bolsa häzire çenli ýokary derejede futbol görkezýärin. Daşky görnüşimize seredeňizde hem men ondan gowy. Hawa, bu hakykat diýdi Ronaldo. Ol şeýle-de perzendinden aýrylan wagtlary Mançestere garanyňda başgalar tarapyndan uly goldaw berlenini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, şonda başlyklar onuň halaldygyna şübhe bilen seredipdirler.

Oýunda şikes alanyňdan soň, ony bejermeklik üçin täze enjamlaryň ýokdugy, häzirki zaman trenažorlary we dogry islenç ulgamlarynyň ýokdugyna men gaty gynandym. Dogrusy, Ser Aleks Ferguson gidenden bäri klubda hiç hili özgertmeler bolmandyr. Öňe gidişlik nola deň. Gynandyrýan zat, ýigrimi-ýigrimi üç ýaşymdaky futbol oýnan ýerimde hiç zat üýtgemändir. Olar hiç wagt tälimçi bolmadyk adamy klubuň sport bölümine getirdiler. Bu nähili beýle bolup biler? Bu ýagdaý men üçinem, bütin dünýä üçinem gara sunmak ýagdaý boldy. Şeýle-de Ronaldo muşdaklaryna hem ýüzlendi. Futbolda muşdaklar iň möhümi. Bu barada ylalaşsaňyzam, ylalaşmasaňyzam bu şeýle. Siz olar üçin oýnaýarsyňyz. Olar elmydama meň tarapymda. Her gezek meýdana düşenimde, ýa-da köçedekäm muny duýýaryn. Muşdaklarym meň ýanyma gelip, futbol üçin edýän işlerimiň gadryna ýetýärler. Meň üçin muşdaklarym hemme zadymdyr. Şol sebäpden hem şu interwýuny berýärin. Meniň pikirimçe bu zatlary aýtmak üçin iň golaý wagt. Olar hakykaty bilmelidir. Men Mançestre diňe şowluk dileýärin. Şonuň üçinem bu ýere dolanyp gelipdim. Ýöne käbir sebäplere görä klub ýokary derejä göterilmeýär. Mançester Ýunaýted güýçli üçlükleriň iň ýokary derejesinde bolmalydy. Emma gynansagam beýle bolmady. Şeýle-de Kriştianu Ronaldo klubyndan gidýändigini hem yglan etdi. Pikassonyň aýdyşy ýaly, eger bir zat täzeden dikeltjek bolsaň, ilk ony ýykmak gerek. Eger klub meň bilen şeýle edýän bolsa hiç hili kynçylyk ýok. Men Mançester we hemişe meň tarapymda durýan muşdaklarymy gowy görýärin. Eger olar başga hili bolmagymy isleseler onda olar köp zatlary üýtgetmeli bolar. Mançesterden gitmegimi klubuň ýokarsyndakylar we tälimçi isleýän ýaly bolup görünýär. Diýmek men şeýle-de ederin. Diýdi Kriştianu Ronaldu öz beren interwýusynda. Dostlar, eger-de wideomyz göwnüňize ýaran bolsa, şu wideoa birje laýk basmagy hem-de öz dostlaryňyz bilen paýlaşmagy sizden haýyş edýärin.